Anei te urupounamu. Kei te tūkinohia te pā o Ōhinemutu e ngā kamupene tāpoi o Rotorua. Hei tā Shiloh Mitchell I mārika. Nō reira e whakatika ana ia i te raruraru.
Ahakoa nō tāwāhi, nō Aotearoa rānei, kotahi noa iho te take i kukume mai ngā manuhiri ki Rotorua. Ko te kite te manaaki tangata a Te Arawa.

Rotorua and Ohinemutu as part of that schedule. E rima rau miriona tāra ka hau mai ki Rotorua mō tēnei mahi ia tau. Tētahi āhua kare pai ki a Shiloh. Not a single cent, not a any remuneration of any sort, any gratuity comes back here to the marae. The only ones that have ever benefited from tourism here in our marae, here in our village is really the tour operators. He take wera i te kiri a Shiloh, te take i aro ai. I've lived on the marae um pretty much for almost half my life. I was fortunate enough to be born in an era where you know there were a lot of kaumātua and kuia here. Tētahi o nā kaumātua ko tōna koroua a Hāmuera Mitchell, nāna nei ia i akiaki kia whai i te ao tūroa, engari ka rongo nei te karanga. One day I I came home um which was for an occasion here.

calling me home. Kua hoki tae mai ki te kāinga, nā tēnā ka whai mahi a Shiloh, ka puta ko tona kamupene. My company was established under the Mitere Tours Limited back in 2008, which was just doing guided tours like everyone else here in Roturu and around New Zealand. Then in August the 1st last year, we changed our name to Ohinemutu Village Tours to purely concentrate on this area here. Engari kahore i tūturu te kitea.

I kōrero mātou ki ngā kamupene tūruhi i haere ki Ōhinemutu, kāre nā kamupene e hiahia ki te kōrero ki te kāmera mō rātou e kore whakaae ana ki te utu mō tā rātou nei me puta rātou ki wāhi kē. Ka taea te kite te aro atu o ngā tūruhi o Rotorua ki ngā hāpori Māori. Engari kei te tautoko mai a Trent i ngā mahi a Charlo,

Nō reira, i raro i ngā whakaritenga a Shiloh Mitchell, me utu ngā kamupene tāpoi mō te hari i ā rātou tūruhi ki runga i te pā o Ōhinemutu ki Rotorua. Kāore ētahi o ngā kamupene i te whakaae, kei te pukuriri ētahi, engari he pēhea ngā whakaaro o te iwi kāinga?

What Shiloh and I are doing is we're first and foremost we're trying to protect the tikanga and the mana of our marae. When you see camper vans doing U-turns on the marae ātea and Japanese students standing on some of our tekoteko, I have a problem with that. Kāore te mana whakahaere i ō Hinemutu i takoto ki roto i ngā ringaringa o Shiloh. Kei roto kē ngā ringaringa o te poari kaitiaki o Te Papa-i-ō-uru. Ā, ko Te Papa-i-ō-uru he tino marae mō Te Arawa, nā te mea kei te tū te tūpuna tangata kapua ki reira. Ko tērā te whenua kura Ngāti Whakaue. Ko Colin Bennett te heamana o te poari o Te Papa-i-ō-uru. Hei tāna kei te whakawehewehe a Shiloh e ngā tāngata whenua o Ōhinemutu. Ko ētahi kei te tautoko, ko ētahi kāore i te tautoko. Ko wā ia te iwi o Rotorua, te haere puka noa kore utu ana ki te marae, arā, Pākehā mā, Māori mā, nā Umanga Tūruhi. Ko ērā pēnā tangata kei te āwangawanga ināianei.
Me whakaminamina a Charlo i te tautoko a te poari. Engari kei te wānanga tonu te poari i tērā. Kua puta te whakatau a te poari? Me kī, kei te haere tonu te kōrero. E toru pēnā pātai kei te wānangahia. Tahi, me rapu utu a moni mai i nā turihi e toro ana i te marae? Āe, kāo rānei? Mehemea āe. Pēhē te huarahi pai ake a te pātai tuatoru, ka riro mā wai nā hua o tērā? E haere ana nā moni ki hea? In relation to funds that are coming, that are generated by Ohinemutu Village Tours, we started with the intention to actually do and do something to benefit the marae. Nō reira me aha te poari kaitiaki o Te Papa i Ōuru? Inā hoki he mea nui te tikanga ki a rātou. He kaha manaaki atu nā tupuna i te Pākehā i kite atu i nā hua ka riro i a mātou. Engari me mārama tāua, te tikanga o te manaaki, ko te tūmanako, ka manaaki atu te manuhiri a Taihua ana ka whakautua tērā manaaki ki a mātou. To me, Ohinemuru is one of the most wonderful places because I know it from childhood and I love it. Te waka huia o ngā kōrero hītori mō Te Arawa i kapohia e te ringa kaha o Aitua i tērā wiki. Nā Marae te waimarie, i te marama kua pahure i tūtaki mātou ki a Don Stafford ki tōna kāinga. And so what's this document here? Well, this is a letter that um, that Ty Mitchell wrote to a Mr Hill, who was the government official here at that time. He rongonui, he rangatira, he tangata kītahi tēnei tipuna a Shiloh, arā ko Ty Mitchell. Kāore ia i whakaae ki ngā mahi tūruhi ki Ōhinemutu. I have heard it said that one of the things he didn't want to happen was that younger people would get into the habit of charging people to look at the place, which would start a trend which would grow beyond what he felt should ever be. He kōrero whakamīharo mō tētahi o ngā tipuna o Shiloh kīhai i whakaae kia whai moni te hāpori o Ōhinemutu i te tūruhi. Ka pēhea rā wēnei kōrero ki a Shiloh? Well, the Ty Mitchell document was written in a time when none of us here were alive. You know, as we say in Māori, ki te hunga mate, ki te hunga mate, ki te hunga ora, ki te hunga ora. You know, we'll let the the dead lay with the dead. And that's where that has to lay. That really has no reference to right now. Pērā me nā waiariki kai te koropupū tonu ki te ora o Ōhinemutu. Engari me kaha te whakamirimiri a Charlo i te tautoko a te papakāinga nei. Mā te wā, ka mōhio.